Gajja, kif inti? Fil-fatt tisma' ħafna fuq it-talenti li vera nfaħru ħafna t-talent barrani, però meta tara talent hekk. Ekku.
Talent żejr. Gajja tirbaħ il-kompetizzjoni li kellha fuq xogħol biża u hekk tikittu Sanremo Junior bdejna Immorru naqra lura issa, kellha kategorija A1, kategorija A2, kategorija A3. U mbagħad intgħażlu s-semifinalisti. Mis-semifinalisti kien hemm ukoll tlet kif tajtek runners up. Tlet finali. Tlet finali u Gaja tirbaħ biex tmur San Remo. Fil-fatt Tiziana qabel forsi anke nibdew nitkellmu ftit ma' Gaja nixtieq opportunità biex ngħid grazzi l-wan li ta' opportunità bħal din lill-artisti kollha, ovvjament kellna l-winner li kienet Gaia, grazzi wkoll lill-Maestro Paul Abela kif ukoll lil Mister Norman Hamilton talli ħa ngħidlek wasslu xi ħaġa fuq stage internazzjonali bħal dan. Issa daqshekk ħa nitkellmu, ħa nisimgħu. Le ma tiddejjaqx għax qed tilħaq taħseb. Kif inti Gaia?
Kif qed tħossok irkuprajt naqra l-qatt ftit? Irqatt. Irqatt u bdejt mur l-iskola diġà, eħe, importanti. Ġifieri, kif kienet l-esperjenza? Kif meta inti mort mort San Remo, aħna bdejna ngħidu ħammorru San Remo, San Remo, x'in wasalt hemm? L-ewwel impressjoni tiegħek hekk x'in mort x'kienet, x'għadt?
Għajt imberħax vera kien kien sabiħ, għamilna kważi xi erba' sigħat mill-airport. għal Sanremo. Sajt seeing ġifiri, għat t-duru, xirajtek ma triq, rajt ħaġa? Le, sejma kienem.
Kif kien il-temp? Tajjeb, ma tħossħana għazbart. Sibtu fjuri eh? dajja. Eh? Sibtu fjuri għax Sanremo famus ħafna l-fjuri.
Mela, minn hawnhekk taf se nagħmlu, aħna ġejna naraw Clearport meta mhm. wasalt. Ħa naraw naqra hekk x'ġara meta mor naraw il-Gajal, wasla ta' Gajal Airport Malta.

Ċaċmula nistgħu nagħmlu storbju! Bravo! Hello Joel! Welcome back! Hello Gillian! Proset kollha! Thank you! Kif tħossok? Ġejt lura, għidilna hekk ftit l-esperjenza, wasalt, ir-rehearsals. Ħassejtni ferħana ħafna x'ħin ma stennejtiex, jiġifieri kollha kienu bravi it-tfal. Kien. Minn tibbrava daqshom u iktar minnhom. U inti Maltija u għamiltna vera kburin, x'taħseb? Kif kif ħassejt eh, x'inqalu ismek u smajt Gaia Cauchi? X'ġara dak il-ħin? Għajt imbelħax vera ma stennejdi. U l-mami x'għamlet? U ġilli x'għamlu? Dejt nara, mhux kollox żlam dak il-ħin dejt nara. Mbagħad?

fidejk. Proset Gaja. Mela, Gaja kif hekk kif kont fuq dak il-palk hekk lesta biex tkanta hekk x'kien l-ewwel ħsieb hekk li ġiek f'moħħok qabel bdejt l-ewwel nota? Mm. Xi talba hekk tajt Bambi? Nitlob ħafna. Dejt irrot tislalab qabel ma tlajt.
Aħna gaja nafu li naqra jiena issa u hawnhekk żammejniehom naqra aħna għamilna ftit entertainment ukoll sakemm bdejna nistennewk. Aħna nistidnuk biex inti issa tiġi naqra fil-programm u x-showbiz ħalli nitkellmu ftit naraw naqra il-features u inti kif mort u nkunu naqra iktar relaxed x'taħseb? Nkunu nistgħu nitkellmu naqra aħjar? Tajjeb hekk. Ovvjament ħadd kantanna fil-programm terġa' tiġi tkanta ġifieri. Iva. Trid u ma tridx nagħżel mhux se ġedila. Tiziana jiex taqt nieħu wkoll eh, kumment anka ta' Jillian hekk.
Jillian, inti qiegħda magħha fir-rehearsals, rajta tiela fuq il-palk, il-feelings tiegħek, l-esperjenza tiegħek. Ara, sakemm wasalna Gaia kellha xedjul miegħi x'kellha tagħmel, sakemm smajna l-kompetizzjoni li kellna u kellna naħdmu u bdilna u rranġajna u Gaia ġieli damet ma raqdet biex ħdimna ta' veru. Qed jgħid li ħassru. Imma naħseb l-iktar ħaġa sabiħa hi illi ma' Gaia stajt ngħidilha xi rrid mingħandha, Tifhimni, torqod imur inqajjimha filgħodu, anke tieħu breakfast kienet tobżin ix ħatieħu. U l-finali, meta ngħidlek Gaja kienet eċċellenti, jien dak il-ħin ħadd Malta vera għandha tkun proud it-tifla. Proset.
Vera tifla brava. Proset. Brava. Ħafna noqbajjek. Aħna minn hawnhekk ħanif un Għandek naqra ħbieb hemmhekk ara għandhom ħafna affarijiet għalik. Kollha lik u proset Gaia.
Aħna nerġgħu narawk f'showbiz. Inżommu il-bandiera Maltija Gaia Cauchi tasal hawnhekk proset Gaia welcome back. Well done.

Gaja, l-ewwel. Memorji.
L-ewwel Tiziana qalti mhux Gaja, Gaja. Gaja, Gaja.
Għaddit kumment il-vocal coach tiegħek qalet mhux brava, eċċellenti. Jiena naqbel maħħa. Nselmu minn hawnhekk il-ġilien ukoll. Jiena naqbel maħħa jien l-ewwel darba li smajt li l-Gaja kien propju hawnhekk. Nibqa' nsostni u ngħid li l-kompetizzjoni hawn Malta kienet tajba ħafna Kif qalet Gaia kien hemm tlettax u mbagħad il-kantant ieħor u Gaia ġiet l-ewwel fis-sens meta marret hemmhekk. Taf xolqot nifija, taf xolqot nifija, di tifla, li anka meta tkellimha ma tajtlekx, ma tajtlekx, pereżempju għattila kemm int brava, qed li ma kien hemm ħafna tfal iktar bravi u dik hija xi ħaġa sabiħa li kull artist alla volja ta' din ta' żgħira li jżommu saqajhom mal-art għax naħseb dak huwa s-sigriet Ta' fejn jibqgħu tilgħin l-iskala tas-suċċess. U kif ngħidu aħna, brava kemm inti brava qatt ma taf biżżejjed, dejjem irid ikun hemm naqra iktar studju, dejjem irid ikun hemm xi ħaġa li aħna nibqgħu inżommu u nitgħallmu minnha, vera? Mir-rehearsal tiegħek hemmhekk, Gaia. L-esperjenza ta' rehearsals f'San Remo. Għall-ewwel ħassejtni eċitata ħafna x'ma kont se naf se nagħmel. Sewwa. U mbagħad bdejt L-orkestra kienet tajba ħafna. Sewa.
Jajtulek titla fuq l-istage. U minn għazil għal-libsa ta' dakinar.
Il-mami.
Roset il-mami. Happy Mother's Day, Joanne, u kolla jgħamdejna għajja. Tal-inna l-program fil-fat nkomplu ġajdu grazzi u koll.